Ku aku, laban pia entua tu ke ni utai tu ku aku ngono sida iya. Nama uduk kitai nama baka babi mayuh amat ku aku. Nadai aku iya nadai mansa. Udah nya tadi pia anak guai kitai kin sengkabang kitai. Ngasu ku aku ngalih sengkabang babi tu mayuh. Ku aku ngono sida. Udah nya tadi makai dulu kami. Engko lauk baik laban kitai begiga maya ngasu enda tau baik ka lauk. Gaham ka sigi da baik. Menua ka muka bungku asi kami. Nya apai Sunggau tut. Ngipak iya laban enggai mai uduk laban utai diah pak. Ada nya tadi. Ada kak muka ngatu utai tukai ko ko ngono pau ni. Belak ngipa bukai sira pingi mayu apa eh. Ya benua kami kak muka tu ku asi laba kelia tu ngena bungku asi ukai kontena. Ukai nama nya ukai ukai Ukai nama nya ukai ngena kontainer baka diau ito meh asai bungkus ngena dua bihu kada meh maya begiga ngasu kelia indu ga maya ngasu kelia udah nya tadi buka ko dinga ko lipan ko suba bisi ko dua nama lipan ko aku nganu sida bala sia apai sunggau. Paunih. Sida. Api ngi da barau pe pisi. Apa nama api ngi ya? Guni barau barau chau. Udah nya tadi. Anak gua kita makai ku aku. Anak gua kita makai ni aku uduk aku. Ba bukit utai tahu na nama kini kena bukit nya laban nya. Dulu sengkabang da ati kingat ku dia tau bukit nya dikumbai bukit Mali langkang dia asai sepi aku. Au dinga ko dok kekau lipan ko nyelak. Aman nya yeh aman enda. Eh ne guai ko aku nganu sapi ni sapi dia. Lubeh te makai. Apa nama video eh? Apa nama video? Ah, ne aki sujang, aki sujang. Lubeh te makai aki ko aku nganu eh. Nya lawa kita. Lagi kita ngasuh ngalih kampung kin. Ko aku. Nya tadi. Enggau arap ngabah kin kami enda besai batang keladan semahap dok kudok tuna nemu kepala udok sida tetu te ipan sida kali ba masong piko mambau de piko ku ti piko ngumbak ngumbak nama mutai jelu alam tu kuati ku din. Ada nya tadi nama tok ku aku nganu api enggi. Enda nemu ke api enggi ke nganu aku. Utai uduk amu dua ta tama lubah ba taka ngumbai pengiling ukai ke tu na nemu. Te pengiling tumbek tanah ku aku. Ada nya. Oh tau cha kitai api enggi ku aku. Api dia diam. Ku aku ngono pia dia kening kita agi ku aku. Tepuk kitai tu. Tepuk muchung ku iya. Au tepuk. Orang tepuk idup ke apai inggih iya. Apai inggih apai diam lah. Sida apai ala dia ni lengai takut. Siapa nama apai ala dia?
Jabang.
Dia na ba ujung sai batang tanya lu.

Panjai ngalih panjai lapan no. Keladan ne nemu sapa enda nebang suba enda nemu di sebiu di. Disebut nama.
Enda nemu aku.
Udah nya tadi. Ha. Ai api ngi. Api ngi lawa si takut ke jelu api ngi.
Puput tadi kundi. Kundi. Puput puput puput kopi. Nya pala ko aku meh pala ading. Laban bebebang te udah ko kapan ko ka nya angkis ngini alam nya nadai kitai nemu. Enti angkis ko aku ngini ya nya meh empa tunu kitai mesti ko awak ari yang achu sing kabang ko aku udah nya tadi. Puput puput. Ngangau ka pala kin sekali puda dap te api pingi ke turung pingi puda tebaha. Ku nama nya pengin nama jelu enda pantap di ku aku ni. Enda nemu enda meda. Kali ku meli tiga buah ban tulu. Tuding tu diau.
Ban tulu.
Tiga buah ban tulu.
Ukai babi.
Bas. Tiga buah ban tulu. Ha. Tiga buah ban tulu nya diatu sibu. Sibu Kuching bisi udah tepuk kami suba. Ti suba dini bisi Bintulu Kemihi pun nadai udah tepuk. Sida nama Beramas ka udah tepuk kami. Ai siang au. Au aman. Minta jaya udah tepuk. Dia tu diri dia tu. Nya nya ada aman tu nya nya nyamai jalai ke Bintulu. Nasib na aku aku. Au nasib na aku aku udah tepuk. Ku lanting kitai bejalai ke Bentulu, ku aku nyu ngena bas. Enti ku kelia suba baka ioh kin Bentulu. Nengah tasik ni. Ba eh.